Pastor quarter chungah a thli thup in na va lut i phaisa thong kul le thong ruk na fir tiin tlangval David Lalmuanpui kum sawm thum le kum khat cu fir an puh i an vuak caah a nunnak a liam. Hiti bantukin ngaihchiatnak an tonnak khua cu Mizoram tuirial khuakam i Airfield Veng timi ah a si i

Rian an ṭuan i rian an ṭuannak cun zanlei panga hrawng ah an rak lawi. Hiti rian an rak lawi lioah hin kei cu inn ah ka um lo i bazar ah ka um kar si. Kan inn i ka va lawi tikah cun ka fapa David cu rawl a rak ei cuahmah. Cuti rawl a ei cuahmah lio ahcun kan khua hruaitu VDP timi pawl cu kan inn ah an rak ra. David rawl a ei cuahmah liomi cu an lak i an hruai. Zeiruangah dah ka fapa David cu nan hruai tiah ka hal hna i VDP office ah biahal kan duh. Tuzan lei ah khan kan pastor pa quarter ah A thlithup in a lutmi an um i phaisa thong kul le thong ruk a tlau caah David aa hi biahal ding in kan rak lak tiah an chim i VDP office ah cun ka fapa David cu an kalpi. Cuti ka fapa an hruai hnu ah cun kei zong cu kai tim i ka fanu he ka fapa an hruainak lei ah cun kan va kal ve. VDP office cu kan va phan i an office chungah cun ka fapa David le a hawipa duhsak cu VDP upa hna nih cun an rak vuak an rak velh hna i phaisa khoika dah nan chiah khoika dah nan phaisa firmi um tiah an hal hna i heh tiah an rak vuak hna ka fapa David le duhsak cu a rak in an rak i a faak an ti kho tuk Cu tikah kei zong cu ka thin a phang, ka fanu zong cu a lungre thei a thin a phang. Cun duhsak i a nu zong cu a lungre a thei i a thin a phang tuk ve. Cuticun kan fale pahnih hna cu VDP hna nih cun bia an hal hna, an vuak pah hna. Pastor quarter ah phaisa nan firmi khoi ah dah nan chiah tiah an hal hna. David le a hawipa nih cun kan fir lo, kan fir bak lo tiah an chim. Asinain VDP pawl nih cun nan fir ko, khoika dah phaisa cu nan chiah ti i fak deuhdeuh in an vuak hna. Kan fale pahnih cu a fah tuk ahhin an celh lo, a rak in an rak. Ka nu rak kan chanh, ka u rak kan chanh tiah an au. Asinain kannih cu office chungah cun luh an kan sanh lo innka an hrenh i a tanglei in an ṭah thawng le an hram thawng le an vuak thawng hna cu keimah le ka fanu le duhsak nu nih cun ngaihchia le mitthli tla in kan rak ngai. Hiti bantuk in kan fale pahnih VDP upa hna nih an vuaknak hna caan cu December ni hleiriat zan Nazi pariat khan vuak hram an thawk hna i an vuak peng hna i Nazi pahra le cheu zongah an ngol lo an vuak peng hna kan fale pahnih cu a faak an ti tuk an celh hrim lo a rak in an rak i rak kan vua ti hlah u kan nunnak nih a tuar kho la lo kan paw fa, kan lu a fa, an fahnak kip cu an chim na tein a vuatu hna nih cun ngol loin heh tiah an vuak peng hna. Cuti fak tuk in an vuak hna tikah cun kan fale pahnih nih cun phaisa cu kan fir tiah an chimh hna i khoika dah phaisa cu nan chiah tiah an hal hna i haikung tangah kan phum tiah an chim. Hai kung tang cu an va zoh tikah phaisa an hmu lo. Ziah kan hmu ṭung lo khoika dah na chiah ziah na kan hlen ti an vuak chih. Chun cu dur ah ka chun cu dur chungah ka chiah tiah a chim ṭhan. A chun cu dur cu an va zoh i an hmu fawn lo. Ziah na kan hlen ti i fak deuhdeuh nan vuak ṭhan. Phaisa cu khoika dah na chiah rak kan chim tiah an hal ṭhan i ka u sinah ka chiah ka u ka kenter tiah a ti hna i a u cu an auh i a u nih cun phaisa zeihmanh a ka pek ṭung lo zeihmanh a ka kenter lo hong ka kenter seh law hi tluk in ka nau fak tuk in nan vuakmi hi ka zoh sawsawh hnga maw phaisa cu kan pek diam cang hna hnga si tiah a ti hna cu tikah VDP upa hna nih cun A unu cu biahal dingin midang an fial hna i midang nih a unu cu bia an hal i phaisa cu an kenter taktak maw tiah an hal i a u nih cun a ka kenter bak lo tiah a chimh hna. Biahaltu hna nih cun Pathian min in lai kam ngam maw an ti i aw kai kam ngam. Hrokhrawl ka chim a si ahcun ka tunu zong hi a nunnak Pathian nih la ko seh tiah Pathian min in bia ai kam ngam caah a u nu nih cun phaisa cu a keng lo phaisa a pe lo ti cu an cohlan i an zumh caah VDP hna sinah cun a u nih cun phaisa a keng lo ṭha tein kan hal i a kan chimh i phaisa a sinah a um lo tiah VDP sinah cun an chimh hna. Cuticun an vuak chih hna, an vuak hna, fak deuhdeuh in an vuak hna caah kan fale cu an celh bak ti lo, kan thi ko la, ka nu rak kan chanh ko tiah an au tikah kai tuar kho ve ti lo i VDP office in ka hram lei ahcun ka va kal i vanṭhat ah innka cu an rak on lio te a si caah ka va lut i ka va luh le cangka cun ka fapa nih cun a rak ka zuan hnawh colh i a rak ka kuh i ka nu ka thi ko la hong ka chawnh ko tiah a ti cuticun ka kuh bu cun VDP hna nih cun heh ti an van vuak chih i ṭuang ah kan tlu i ka fapa cu a sak pathal in ai teng i kei nih cun ka bok tukhup in ka va ka va bawh hnawh cu tikah VDP hna nih cun ka fapa cu an vuak heh tiah an chuih fung in an tuk cucaah cun kei zong cu an ka vuak chih ve fung nin an ka tuk chih ve an kut zong an ka thlak chih ve i cucaah kei cu a lengah ka chuak ṭhan kan fale pahnih cu an thi ko lai an vuak ning hna a fak tuk i an tuar kho lai lo an thi ko lai ti kha kan phan tuk cang caah Anmah pahnih a repawttu hna pastor pa inn ah cun duhsak nu le keimah cu i phuhrun bu tein kan va kal i pastor le an nu cu inn chungah cun an rak um i rak kan leng u tiah an rak kan ti i kan va kal. Pastor pa zei kan ti hnga kan nih chung cu santlai lo zong kan si misual chungkhar kan si ko kan i phuhrung tuk asina tein kan fale hi atu ah hin an nunnak nih a tuar kho sual lai lo an thi sual lai ti hi kan phang tuk i cucaah cun VDP pawl cu telephone in hei chawn hna law zaangfahnak tein rak vua ti hna hlah u an nunnak nih a tuar kho lai lo i an nunnak a liam sual lai tiah kan ti piak law nangmah nih cuti na chawnh hna ah cun VDP pawl nih hin am vua ti hna lai lo i am vuak cu an ngol ko hna lai tiah zaangfah kan va nawl Cuti zaangfah kan nawlnak cu kan pastor pa nih cun hitihin a rak kan leh: Khuatlang hruaitu hna sinah anmah kut ah ka ap cang hna ka pek cang hna i cu hnu i keimah ka vai thlak i phone hna ka va chawnh hna i cuti ka chimh hna ahcun keimah cungah pei an thinhung lai i keimah cungah pei an vuivai cu tiah a kan ti i a chawn duh hna lo. Kannih pahnih nih cun Pastor pa zaangfahnak tein phone cu rak kan chawnhpiak ko hna. Nangmah nih na chawnh hna ahcun kan fale hi an vua ti hna la lo, an ngol hrimhrim ko lai. Zaangfah kan in nawl, zaangfahnak tein hei kan chawnhpiak ko hna tiah kan ti ṭhan i pastor pa nih cun aw sie ka vun i zuam lai tiah a kan ti. Cuticun kan pahnih cun lungrawk ngai in pastor inn cun kan chuak i kan chuah pah ahcun pastor pa nih cun kan hnulei in a rak kan zulh i nan fale hi ṭanh tuk hna hlah u tiah a vun kan ti. Kei nih cun pastor pa kan fale hi an sual ti kan pom ko kan ṭanh bak hna lo asinatein atu an dirhmun hi an dirhmun a chia kho tuk an vuak ning hna hi a fak tuk cang an celh lo an nunnak nih a tuar kho lai lo ti kan phan ca a si zangfahnak tein rak kan chawnhpiak hram ko hna nangmah nih phone in na hei chawnh hna ahcun kan fale an vuaknak hna hi an ngol ko lai tiah pastor pa cu zangfah kan nawl Asinain pastor pa nih cun phone zong a chawn fawn hna lo i kan pahnih cun lungrawk ngaiin pastor pa inn cu kan chuahtak i kan fale an vuaknak hna VDP office ah cun kan pahnih cun kan va kal ṭhan. Hiti VDP office i kan va kal ṭhan hi zan nazi hleihnih a si cang. VDP upa hna nih hin kan fale cu an bawngbi zong an phoihter hna, an angki zong an phoihter hna i an auhkhan te he lawng hin an umter hna i cuticun an vuak hna. Zan nazi hleihnih hrawng i VDP office kan va kal ṭhan ahcun kan fa le au thawng le vuak thawng cu a dai i ho an vua ti hna lo i ta si ko lai hi tiah kannih zong cu kan hna a ngam ngai. Asinain tlawmpal ah office inn chung cun ka fapa David cu VDP upa hna nih cun an rak zonh i ka fapa cu a cawl zong a cawl ti lo. Ka lau tuk i zeidah cang tiah ka va kal ka va tek i zeidah a cang khoika dah nan kalpi lai? Pulik sinah maw nan report lai, pulik sinah maw nan chiah lai, zeidah cang tiah ka va hal hna i an ka chawn lo. Ka fapa David cu motor chungah cun an luhpi i kei zong cu an kau ve i motor chungah hin rak lut ve tiah an rak ka auh. Motor chung i ka va luh tikah cun David cu an rak ihter i a taksa zong a dai dih cang. a kaa hin a cil buanbere a rak tawh i a taksa ka tawngh tikah a dai dih i a kik dih cang. A lungtur zong a um ti lo. Cu tikah ka fapa David cu a thi cang, a nunnak a dih cang ti ka theih tikah cun ka ngaih a chia tuk hringhran i umtu zia zong ka thiam lo. Ka au i ka ṭap i, David, Tho hme David i ṭhang hme, David a si kho lo, a si kho lo tiah ka au i ka ṭap. Ka fapa David i a hawipa duhsaktu hi cu an vuak ning a fak tuk lem lo i anih hi cu pastor inn leiah an kalpi. Cuticun David cu a rianrannak in sizung leiah an kalpi colh i sizung an va phak tikah cun doctor te nih cun a nunnak um ti lo, a nunnak thaw dih cang ti cu an rak chimh hna. Kan fale nih hin thil hi an fir bak ko tiah mit in a hmutu le a chim ngamtu an um lo bu in hiti an vuaknak hna i David a nunnak a liam tikah cun A chungkhat a nu le pa a unau kan ngaih a chia in kan lung a fak tuk hringhran. Cuti kan fapa a thih tikah cun khua dangdang i ummi a pate ti bantuk le a ni le ṭang pawl zong thawng kan that hna i zan lila ah cun kan khua le kan inn ah cun an rak ra. Cuticun kan fapa thihnak kong cu Pulik sinah report kan tuah. Kan fale pahnih David le duhsak a vuatu VDP pawl hi minung pahra hrawng an si i minung panga hrawng cu palek nih hin an tlaih cang hna i thong ah an chiah hna. Hiti bantuk in kan fale a report tu hna pastor cu a min ah Rev. Lalhmut Cianga timi a si. Kan lung a fah khunnak cu khati kan fale fak tuk in an vuak lio hna i pastor sinah ngaihthiam hal in zaangfah nawl in kan va kal i pastor pa kan fale hi an sual tuk ko na phaisa hi an fir tak ko a si zongah kan in cham ko lai Mi phaisa kan cawi lai i kan in cham colh ko lai tiin kan von nawl i kan fale cu vua ti lo dingin a vuatu pawl cu phone rak kan chawnhpiak hna law an vua ti hin lai lo an vuak peng hna a si ahcun an nunnak nih a tuar kho lo i an nunnak a liam ko lai tiin zaangfah kan von nawl lio i pastor pa nih kan chimmi zeihmanh a rak kan relpiak lo kan ruah tikah khan kan lung hi a fak tuk hringhran Kha lio ah khan kan zaangfah nawlnak le ngaihthiam kan halnak kha rak kan cohlang sehlaw a vuatu pawl hna kha phone hei chawn hna sehlaw vua ti lo ding in nawl hei pe hna sehlaw tikhan kan fale hi hiti hin thil an tong hnga lo David zong hi a nunnak liam hnga lo ti hi kan ruah tikah kan lung hi a fak tuk hringhran ko hiti bantuk in kan fapa David a thihnak kong he pehtlai in Chaw le va in siseh, hnu laka in a rak kan hnemtu le a rak kan bawmchantu hmunkip ramkip i ummi mipi nan dihlak te cungah lunglawmhnak tampi kan ngei tiin hi a thimi David nu, Pi Nui timi nih cun social media ah a fapa thihnak kong he tihin a rak chim ning cu a si. David le a hawipa nih hin pastor quarter chungah cun lut in phaisa thong kul le thong ruk cu an fir taktak maw fir lo dah timi cu tlawmpal ah biafiang um ko lai cucaah cun thawngpang fiangtu ngak rih ko hna u sih. Ngaihchiatnak a tuarmi David te chung nan ngaihchiatnak kan in tuarpi hna Bawipa nih in hnem ko hna seh. Hliamhma fak ngai a tuar vemi David hoipa duhsak zong nai thlopbulnak ah Bawipa nih damzaunak in pe ko seh. Hi ti bantukin fir i puh ruang i vuaknak le thihnak tiang a chuakmi kongah hin Mizoram hruaitu upa hna le palek hna nih hi kong hi hlathlainak an tuah cuahmah lio i biafiang a um tikah update ṭhan le rak chim ṭhan kan i zuam te lai.